Yɛabɔ adwuma, obiara nim sɛ nyɛ kete ne yɛbɛsa ayɛ. Yɛayɛ adwumaden, ɛna ɛsɛ sɛ ayɛ akɔnnɔ ɛna obiara ɛba Angel. Na mmom deɛ mpɛ sɛ meka nyinaa ne sɛ, yɛde Nyame asɛm na yɛde tetew Angel de fitii Angel FM ase. Yɛnim Angel FM akyɛ, yɛ startee from Kumasi. Startee, Doctor yɛ me ankasa me brɔda. Yɛ startee Angel akyɛ, but me menyɛ nhwehwɛɛ no mu. Eti no, me no menni time for sɛ ɛna wei na ɛkɔsii he na ɛkɔɛ sei. Meyɛ m'adwuma, mewie a mepɔn a mepɔn mekɔ me baabi. Enti no, yɛkɔeɛ na mekaa sɛ, enti no, yɛayɛ adwuma no akyɛ. Nyame adom, yɛn nyinaa yɛaka abom. Obiara biara yɛ star. Nyame nhyira mo paa. Na captain mmienu, yɛn a na wɔn nante yɛ den. Nti deɛ mesrɛ nyinaa ne sɛ yɛde Nyame asɛm na ɛdii kan nti, deɛ mesrɛ mo nyinaa ne sɛ, yɛrekɔ yi, monhwɛ na moankɔtu nnuro. Yɛantu nnuro ne yɛde Awurade kɔ a, Awurade bedi yɛn anim, na ebewie yɛ yie. Monye me so amen. Ɛhɔ ara na kapten pagyaa ne nsa, ɛnna ɔse, Sɔfo, hmm, woaka asɛm paa o! Na me me se, ɛte sɛ me me se, me me tuo hɛ, me ayi koraa, a, a, anwansen o, sɛ ntɛtea koraa, me me nni bi, me me ayi saa na mede nam. I hope sɛ mo anamoo nyinaa mobɛkae saa asɛm yi. Stacy, wobɛkae. Ɛɛ, Ko- Kofi Adoma Wɔne, wobɛkae. Ɛyɛ Kwadwo Dixon, JM, wobɛkae. Ɛɛ, Ɔhemaa Woyɛ Gyɛ, wobɛkae.

na sɛ yɛde Nyame ayi na ayɛ na aka sɛ ɔde aduro na wode ba abɛyɛ ayi a, woanhwɛ yie a na yɛbɛdi afe no, ɛntɔ sɛ yɛbɛ celebrate yɛ one year no, na wo nipa korɔ na wonka yɛ ho. Ampa nso yɛ celebrate yɛ one year yi, Captain wonka yɛ ho. Te sɛ wafiri mu ɛna aka yɛn yɛ o, ɛyɛn na ɛgyina ha yi ɛna ɛsɛ yɛbɔ adwuma yi. Adwuma yi nso a yɛbɔ yi nso adwuma yi ɛkɔ so ɛkɔ so. Menkasaa da. Yes me me nkasaa da I don't have time to talk but what I'm saying this afternoon ne sɛ ɛberɛ a captain yɛyii wo adi no sɛ yɛyi wo adi na sɛ wo pɛ sɛ wo ba adwuma mu bio a deɛ yɛnim ne sɛ you just wo bɛ fine the right way na wasan aba but time na yɛkaa sɛ kɔtena fie just 30 days yɛpɛ sɛ ma wo hunu sɛ Engine FM no ne ABN no obi ammoro mmara ase. Yɛkae sɛ kɔtena fie for thirty days. Thirty days no so na sɛ yɛhia wo a yɛbɛfrɛ wo. Ɛno na yɛde yɛɛ lɛtɛ no. Ɛno na yɛde yɛɛ yɛɛ de maa wo. But wokɔtenaa ase a na so woabue TV station. Adwuma deɛ yɛbɔ bra a yɛbɔkɔ yɛn anim. Nhyira nka Awurade din. Doctor Kwaku Ɔteɔm ɛkasae. Angel tiefo obia Angel FM workers obia ni ɔkasa wakasa. Ɛyɛ ɛfɛ ne sɛe ɛɛ adwuma wura. ɛna de sii JM de ɔhwɛ adwuma no so wɔ ha sɛ ɔnkyerɛ lɛtɛ no mu na mmom wɔmmobɔ so, ɔ, ɔy, ɔmmobɔ so ma no nkyerɛ mu, ɛna ɔbɛkyerɛ mu de kyerɛ atiefoɔ deɛ nti a ɛyɛ me nua Captain wɔyɛ dɛ bɛn, wode afiri Angel. Afei deɛ seesei deɛ, I think sɛ yesterday o sɛsɛi, wo se wo na wama Angel, wɔbɛɛ wɔma yɛ listeners, afei nso wo na wɔma yɛ Facebook, yɛ, yɛyɛ, yɛyɛ radio o, yɛnyɛ Facebook o, ɛno ne adeɛ a ɛdeceive wo yɛn, yɛ, yɛn yɛ na ɛyɛ. Angel eh, eh, eh, eh, friends ebe say eh, FM ɛnyɛ angel Facebook ti o Facebook deɛ na Facebook ba adaba yi Facebook deɛ woyɛ bɛ deceive o because viewership a mepɛ no mɛtumi anya no Facebook ɛnso na eh, na nyɛ saa na na teɛ nnipa mmiɛnsa bɛtumi abɛgyina Facebook baa me mɛtumi ama ebi a yɛhu ne sɛ yɛ nnipa bɛyɛ thousand yɛka listeners yɛka tiefoɔ so wɔn tie Ɛno asɛm na meyɛ dɛbɛn meka yi. Nti it's like sɛ captain wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ time no nti wobaayɛ no a radio no yɛ akɔnnɔ nti no ɛdɔɔ wo kɔn nti wo ankasa wobaa ha bɛfrɛɛ me ne me tenaa ase wo office a ɛde ama wo sate na nsate adwuma bɔ m'aba so ka sɛ papa yɛsɛ deɛ angel deɛ yɛafa baabi a wo data akra woyɛ one of the best ayisɔfo woka nokorɛ And woyɛ sei wobɛbɔ m'abaso koraa ɛde President Kufuor koraa abasobɔdeɛ brɛɛ me saa da no sɛ ɔne ne nyinaa na na ɛtie ɛnɛ deɛ captain wokɔɔyɛ a wose yɛn yɛ radio station wobaayɛ no ɛna woma yɛ listeners sese na aguo afei ne yɛsɛ bɛstate Woba yɛ na eguu yɛ because wobɛ na asomdwoe nni ha ɛnnɛ wei se waka me wei wei fashion wei ho ahwan wobɛ wobɛ sɛe biribiaa collapse biribiaa but Doctor Kwaku Ɔten yɛ obi a ɔno wɔyɛ business man nti okuta adwen nti na wɔse ɔnya abotere Sɛ nyɛ Nyame a nka wo firi angel ase angel angel fam ase no nka wo ne Doctor Kwaku Ɔtɛn kɔ akeka wɔ ne ɔno ankasa ne ba fence a wei CEO ka aka wɔn tiri bom ma wɔn mmienu kɔ wɔn ntam tetee hwɛ da bia meka asɛm wɔ radio so me se sɛ wo ne obi nam a na sɛ wɔne wo ka asɛm kokoam de sie a ada a wo bo bɛfuo no deɛ mɛyɛ hunu sɛ you are a mature person ne sɛ ada a wo bo bɛfuo no don't mention it ɛno ne yɛhunu sɛ you are a mature person but sɛ ɔne obi nam watua wo ka watɔ aduane ama wadi ada na ɛkɔ na ɛma yɛ twenty thousand captain bɛsi na me me deɛ wo fae wo fa me deɛ me me deɛ wo fae bɛgye wo wamfa ma me wo fae but ɛnɛ wo so wɔ sika wo ho nkyerɛ wo da but me wo fa me sika ɛna me soma nkora wei yɛ ɛbɛɛ eh, two weeks time ka kyɛ nkora yi sɛ wɔn nkora yi ne ayi eh, mo eh, sɔfo bright mo sɔfo bright woyɛ mdansini wo na wɔde thousand hyɛ wo nsam no Okay. Ɛna me kaa sɛ wɔn ayi wɔn fa ma nkora no wɔn fa nkɔ didi ɛna wo maa boys no thousand deɛ aka no wo fa wo fa di tie asɛm no yɛ o ɛna mpɛ sɛ me ka biribi kyerɛ nyame ma na wɔn sɛ sɛ wo ne obi nante wo ne obi twe mpena wo ne obi wale wo ne obi fa adamfoɔ wo kɔ yɛ obi adwuma obi bɛyɛ wɔ adwuma na sɛ mo ntam tete ya keep the secret shut up keep the secret shut up kama no tom captain asɛm wei a wokɔka ayɛ yi a yɛka kyɛ sɛ wodidi mpanyimfoɔ asɛm enti gyae tena fie na fa sua nyansa wei sɛ asɛm wei wei ɛyɛ case asɛm wei ɛyɛ case asɔre dɛm kɔ yɛtu nipa sɛn asɔre dɛm yɛtu nipa sɛn obi na abia n'adwuma ɛna ɔtis wɔde nneɛma ato ho ɛna wɔyɛ adwuma no ɛna wɔsi mɛnyɛ wei na yɛ wei ɛna wɔayɛ no wɔsi tena fie thirty days you see how you create wo de baabi abɛyɛ adwuma a wobɛfiri bi a wo create problem de to hɔ na wɔn abɛyɛ ɔtamfo wofiri adom adom yɛ atamfo adom mu yi ɛbɛpem dɛ wɔfiri ngya fam ngya fam engu mese taatama na ngya fam gyina so wɔ Ghana na nyɛ kumase o Angel ninety six point one Satan na ɛfan sɛ Kwame Adinka, Joe Laka na ɛyɛ sports. Kwame Adinka na ɛyɛ morning show. Wɔn nyinaa gyae adwuma. Angel FM da so bɛpem nnɛ. Angel FM da so wuli, ɛda so wɔ hɔ. Ɛnwu, ɛda so wɔ hɔ. Ɛnwu o. Ɛɛ ɛ Kwame Adinka kɔɔyɛ no, ɔkɔɔ no asomdwoe mu no, ɛnna Kwame Adinka san yɛ adwuma wɔ ABN. This ɛ ɛ sports Obama Sadiq na ɔyɛ adwuma wɔ Angel Kumasi, ɔfiri hɔ baa Accra. Yɛbaa yɛ because ɔsɛ ɔyɛ peace ayi nti no ɛnna yɛbɛɛ ɔsan bɛyɛ adwuma wɔ Angel ha. Radio adwuma wei kɔ ha, adeɛ kye a wei kɔ ha, ɛnnɛ wei tumi fa ha but obiara kɔ a obiara kɔmpɔɔto ne self. Ɛf Kwadwo Dickson firi ɛfɛn sɛ Peace FM wɔbaa Angel but obiara nkan ɛ peace asɛm da but ada a yɛbie radio wei ano no The reason why nti a mantena ha makam no anam so na mefɛre Do you know the reason why? Na mefɛre because the way na na moyɛ station no a wofiri hɔ aba no It's like sɛ ɛna ɛ ɛ ɛ ɛfɛn sɛ sɛ adom sa a ɛna angels ɛyɛ adwuma What kind of I, I hate that you know me mempɛ nnipa a mempɛ wɔ m'abrabɔ mu ɛne obi a wofiri baabi a womfiri hɔ no a yɛtɔ ma wodi no deɛ wose hɔ yɛ Ba wofiri baabi a wopɛ sɛ wo collapse wɔ Sɛ wokota adwene wei wɔ wo tirim na woyɛ radioni a ɛmmoa wo W'awieɛ nyɛ fɛ. I'm telling you, sɛ wo ne obi fa adamfoɔ na mo gya adamfofa a, time no a na ɔye wɔne wo yɛ adamfoɔ no, nsɛm a ɔne wo ka no kokoam, wo ne no gya adamfofa a, yɛ mɛka ne nipa mu. Me wura fi book bi, yɛfrɛ no deɛbɛn, sɛ Master Killer o sɛ deɛn, asɛ wɔnhɛ da nka adeɛ no, but na ɔde afa nkyɛn na obi ahunu sɛ sei na ɔreka. Sɛ Doctor Kwaku Ati ntua tax. Kyerɛ sɛ wo kyerɛ sɛ wafiri ha nti kɛ sɛ wobɛgu ha nipadɔm a angel ha sɛ fiidi wɔm no na nkwaseafoɔ bi a wɔn nso nim nyansa bi wɔ ha no na wɔn nso no wɔsɔ so kɔ ne nkɔtua wo ka kɔ ne nkɔtua wo ka angel ɛngu da never dabi o mesi yɛ bi adwuma ma akɛsefoɔ a na wɔn wura yi no gyae one day ɛngu That nam na meyɛ watch night wɔ Angel eh, Kumasi. Angu. Angu. Hmm. Tama na meyɛ ayi eh, program of force. That time kura na ayi eh, fɛn sɛ wei. Deɛ ɔka news yi eh, me a me bɛyi eh, eh, wasa international. Saa tam kwan na mekɔ ɔno kwan na ɛbɛhyia me gye me baage di wuram nti mekɔ mbɛhyia wasa nkyerɛ hyɛ sɛ wasa wabrɛ ɛnɛ deɛ asa ba bɛhyia wɔ ha ɛnyɛ nne ne three days ne yɛstarte apito radio so yɛ starte preach radio so nyɛ na ne three days but yɛ firi a yɛ kɔ ha yɛ kɔ ha yɛ ba ha yɛ fa ha yɛ yɛ sei but wo kɔ agya you keep the secret na wakɔ yɛ adwuma this is the professional but nyɛ obi a wofiri adwuma ma wopɛ sɛ wowu nti wafuro nti adwuma no ngu Dr. Kwaku Aten kaa one word Great man Bronze nkaa one word but ɛnɛ na wogyina ha na wogyina nte interview na ɛnɛ na wogyina ha sɛ wo se ɛɛ saturday is it saturday or sunday sɛ yɛ sɛ sɛ wo na wagya adwuma no yɛmfa yɛ adwuma captain say the truth i can read the letter here captain yɔn wagya adwuma wagya adwuma na bɛyi ha yɛmpɛ sɛ yɛbɛsɛ wo kawe a adwempa pa wɔ yɛ tirim adwempa ɛwɔ dɔkta kwaku wɔ titirim ɛna wɔsɛ wo deɛ kɔ asomdwam bɛyɛ sɛ yɛsɛ nsa sɛ wopɛ sɛ wɔkyɛ sɛ wo na wagya adwuma deɛ captain yɔn wagya adwuma yɛyi wadi yɛgye wadi I'm part of the letter yɛgye wadi ɛna no ne yɛgye wadi kaa kii ne ne kaa pɛpɛs no kura wɔ mimi wɔ sɛsi yɛ kaa na wokuta sɛsi yɛ no ne keys fɛn sɛ ne wɔde ne pɛpɛs ɛne n'ayi ɛwɔ mo sɛsi yɛ kaa no kura saa fabra because wɔntumi anyɛ adwuma deɛ ɛwɔ sɛ ɔde kaa no saa ba what kind of what where is captain ada nam yɛ som nyɛ ada yi wofiri baabi a ne yɛbɔ ayi yɛ fɛn sɛ yɛyɛ party ada yi wotie me menim sɛ wotie me anaa wohwɛ mbɔ facebook but mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ Sɛ woyɛ nipa a, dwen sɛ woyɛ adwuma wɔ baabi a na sɛ wofiri hɔ a, nnipa da so yɛ adwuma hɔ. Hwɛ yie na woanyɛ w'adwene sɛ wopɛ sɛ adwuma no ngu all because wo afiri hɔ nti. Wokuta wonkuta, wote saa wonkuta adwene papa. Sɛ wote saa ada ayi Kofi Adoma sɔre a ɔyɛ morning show ɛnkɔ na n'ano mu twitwa ayi Kofi Adoma eh, Facebook na makɔtwa kati Facebook na mo de toto ayi sɛ ɛna wagya sɛ na yɛyɛ radio anaa yɛyɛ Facebook. yɛ yɛ yɛ nyɛ facebook o yɛ yɛ radio this angel fm not a a fɛn sɛ facebook what you talking about bàtà sɛ ah okò busu ɛ yɛ fɛn sɛ facebook na nipa bɛ ɛno yɛ radio ha. Huh? Yɛwɔ yɛyɛ yɛ adwuma o yɛ yɛ yɛwɔ angel fm o ɛnyɛ angel facebook kɔ na kɔ kyɛke ansa sɛ wobɛfiri ase no ɛyi na ɛ month ɛ last ɛ two months deɛ na ɛbaayɛ no kɔ na kɔ kyɛke ne fa toto morning show yi ho sɛ ɛfɛ ne sɛi na woda sɛi adɛn sɛ wofiri a nti sɛ sɛ radio no agu nti ɛ ɛ ɛntɛ ɛne ɛnoe ɛne yɛn yɛn wɔ mu wɔ ha o what are you talking about Ha! Adɛn na mofiri baabi a na mopɛ sɛ mosɛe hɔ? Suban bi wɔ radiofoɔ bi mu a it's not good. Kofi Adoma firi ɛɛ fɛn sɛ Adom ɛna ɛba a ɛ ɛ ɛtena fie. Mante sɛ wɔka just one word. Ɛno ɛyɛ adwuma ha. Ɛnɛ sɛ Kofi Adoma ka sɛ ɔbɛsan akɔ Adom FM a ɔbɛtumi akɔ. But wo ntumi nkɔ hɔ. Ɛna ɛnɛ wei ayɛ sei. Ɛna kyena wei ayɛ sei. Sub adeɛ na wode di NDC foɔ no. Ebi na na wode bɛdi NPP foɔ no. NPP foɔ mo yɛ smart o. Woatate mpanyimfo a, mɛ, mɛ, mɛhyɛ wo ara kɔpem sɛ wobɛma me biribi ansa magya asɛm na meka ne ka. Ghanafoɔ, sɛbe, sɛbe, sɛbe o, sɛbe, wommɛn Captain Smart a, wonim sɛ woyɛ holy. Captain Smart, wonyɛ Kristoni. You are not a Christian. You come and preach every morning, but you are not a Christian. You are hypocrite. You are hypocrite. Trust me. Yonetta Chris say that's the reason why nti a ɔwɔ ha sei, sɛ na wobɛnya no anka wotumi kɔka kyerɛ eh, doctor ɔka kyerɛ eh, Bronzy sɛ sɛ me ma mfiri adwuma mu a wonyɛ adwuma. What? Wonyɛ adwuma? Woba bɛto me wɔ ha, mayɛ adwuma for three solid years because wo ne m'ani nkyia anaa? Me spirit na kuta no wo spirit na nkɔ. Enti sɛ me ma kɔhyɛ nkɔm MPP ne NDC, you took my picture na wo ne sɔfo bi te ha Ɛna ɔno ɔsɔfo no ɔka asɛm ama mu o but wa nshow ne picture wɔ TV you took my picture on TV Re TV a me radio station a me pini kyi TV a me me wɔ so you took my picture on radio on the TV on Facebook to destroy my image ka nsɛm a me nyɛ bi da what do you mean who are you wo yɛ me nua ketewa captain me kyɛw bebree wo yɛ me nua ketewa ɛna no yɛ na awie school na no yɛ a.

Ah! No single person can listen to you. Na Ghana yɛ nyɛ serious. Hmm, Ghana yɛ yɛ nyɛ serious.